D ayen ara aɣ-yeǧǧen ad nesqerdec awal n Sidi Ṛebbi akk deg Linǧil-agi n Marqus i t-id-nettmeslay akayini durant yeɛni ssemanat-agi. Fdem akk wayagi, inebgawen n lḥerma, gma-tneɣ Idris, ansuf yes-k a gma-tneɣ Idris.

Tanmirt.
Euh, Amslay neɣ assagani f l-Injil n Marqus. Daymen, ufixef wis ɛecra. Anda deg ixfagini wis ɛecra, aṭas n uselmed i yellan. Aṭas n tɣawsiwin i t-id-yemslay Marqus, yewwi-tent-id ɣef wayen yeɛnan Lmasiḥ. Anda Lmasiḥ D win, yeɛni ma nezmer ad nini, imeslay-d ɣef aṭas n tɣawsiwin, imeslay-d ɣef aṭas n tlufa, ula d berru, yeɛni le divorce, Sidna Ɛisa yesɛa une position très claire ɣef annect-agi-nni. Alors tikkelt steqsan-t inelmaden, lɛulama n ccariɛa, Sidna Ɛisa yeṭṭef abrid ɣer tmurt n Yahuda,

Iḥellel i urgaz ad ibru i tmeṭṭut neɣ ala? Yerra-yasen, Acu n lameṛ i d awen-d-yeǧǧa Musa? Nnan-as, Sidna Musa iserreḥ-aɣ ad nebru i tmeṭṭut ma ma nefka-yas leɛqed ad nberru. Sidna Ɛisa yerra-yas, yerra-yasen, Ɣef ddemma n wulawen-nwen yeqquren! I d awen-d-yeǧǧa lamer-agi. Lameɛna, di tazwara, Sidi Ṛebbi ixelq argaz d tmeṭṭut, daymi argaz ad yeǧǧ baba-s akked yemma-s i wakken ad iɛic d tmeṭṭut d tmeṭṭut-is. Imaren di sin yid-sen ad uɣalen d yiwet n ljessa. S wakka, ur llin ara d sin, meɛna ad uɣalen d yiwen. Ihi, ur ferqet ara, ur ferqet ara wayen yesdukkel Ṛebbi. Alors, ad nwali d akken yella-d usteqsi ɣef ɣef zzwaǧ, ɣef berru. Nutni axaṭer usan-d lmeqsud-nsen i wakken ad ɣeḍlen Lmasiḥ.

Ṛebbi ibarik a gma Ḥanafi. Tiririt n Lmasiḥ ɣef useqsi i seqsan lɛulama n ccariɛa i Lmasiḥ, yuɣal-asen-d L'Iddhi Commandement i d-ifka i Musa, c'est-à-dire yenna-yas ma yella ur teɣṛam ara d acu i wen-iselmed Musa.

Ini-as ɣef ddemma n taɣart n wulawen. Taɣart n wulawen. Tuɣal ar lebɣi n inesnefsit-nni n umdan. Tesma fursin tilufa anda uɣalen ilaq ad yili berru mi voilà s leɛqed. S leɛqed n berru. Dda Muḥend, Lmasiḥ, inna-yasen, inna-yasen Sidi Ṛebbi si tazwara ixleq argaz akked tmeṭṭut, yuɣal ɣer lajunaz, yuɣal Lmasiḥ yuɣal ar tazwara akya. D acu i yebɣa, d acu-tt limaj i yebɣa ad d-ifk Lmasiḥ ɣef zzwaǧ?
Dɣa Sidi Ṛebbi deg wawal-is, dija zzwaǧ-agi iklas-it d asmi ixleq ddunit i d-tusa lḥaǧa tamenzut i yella aṣṣak i Sidi Ṛebbi Ɛaziz.

Izmer a sen-yimpozi, a sen-yusamer dɣa ad tebɛum, ilaq-akun yiwet n tmeṭṭut kan, ilaq-akun akka, ilaq-akun akka, mais xaṭi, ur s-tuqeɛ ara lmeɛna, ih, yenna-yas ih, mais ur tedlem assaɛ, parce que dayi, nezmer ad s-nini, ilaq-akun yiwet, ad tt-neḥseb, parce que ṭṭalay-d amek, zedɛa yettamnen, wayen tinna, mi d-tuddlem assaɛ, lmasaḥ yesfehmin-d dayen-nni, c'est-à-dire, yenna-yasen, ur tt-ṭṭaper dɣa ad d-divorcer, parce que Ma tdivorsiḍ aql-ik teẓniḍ-t. Am tmeṭṭut am urgaz, les deux. Safi d dayi dija argaz d tmeṭṭut ma d myagaren dayi tsusma tuɣal d yiwet laciɛt, tuɣal d yiwen. Amek ad ddun lwaḥi d yiwen ad qqlen ad bṭun nnṣaf. Donc amek ad ɛawden ad qqlen ad dduklen. Donc d ayen akken, d ayen i s-d-tedda zzwaǧ-agi.

Ti attest l'acte-nni. Menni-yasen Masiḥ, ini-yas winna yettwaxdem axaṭer qquren wulawen-nwen, axaṭer ur tebɣim ara le plan n Sidi Rebbi. Ad nẓer dakken aṭas asagi-nni akk-ini deg la Bible, ah, tzemreḍ ad tebruḍ i tout, mais iwacu ara textireḍ? lpasaǧ-nni, i layen akken dans un contexte particulier teǧǧiḍ ayen i d-ihegga Sidi Ṛebbi si tazwara. Ad nwali kullec yettuɣal i umdan ɛlaḥsab n tmuɣli n Daglas, ilemẓi amerkanti.

Dɣa yenna-k kra win as, kra yemdanen win as-d-arrac imecṭuḥen i wakken ad d-isers ifassen-nsen fell-asen, meɛna inelmaden-is ttarran-ten. Mi ten-iwala Sidna Ɛisa, yezɛef fell-asen, yenna-yasen, Anfet i warrac ad d-asen ɣur-i. Ur ten-ttarrat ara, axaṭer tagelda n Sidi Ṛebbi i wid yellan am nutni. Alur, asteqsi anda graw.

Mi Lmasiḥ inna-yasen, Anfet-asen ad ruḥen ɣur-i, axaṭer Tagelda n Sidi Ṛebbi i widak i ten-yecban. Dda Muḥend, tebɣiḍ a d-tiniḍ lḥaǧa? Akka, Tit Lḥanafi inna-yas, Nnan-as, Anef-as-t i lwaclim imecṭaḥ ad d-asen ɣur-i. D ayenni Sidi Ṛebbi, d ayenni iɛellan, paski tura widak i yellan akked-i lhan deg leɛmeṛ.

Yeḍla Bennay d imeẓyan i ṣṣeḥ.
Mi daɣen gma-tneɣ Idris bɛed ad ak-d-iniɣ, mi k-inna tanemmirt axaṭer dagi Dda Muḥend ihedder-d en long terme anda ma nhedder d'une manière à long terme c'est que la génération-nni tamecṭuḥt, Tettubarek sɣur-s Lmasiḥ i wakken ad tɛic pour des années, des années et tout. Mais daɣen le fait yenna-as ilaq ad tuɣal même tagelda n Sidi Rebbi tettunefk i mecṭuḥen-agi. D anect-agi vraiment, c'est-à-dire

D annect-agi i yebɣa ad sen-d-isefhem Lmasiḥ, belli ma yella ur nuɣal ara am arrac imecḍaḥ, c'est-à-dire ur nwerret ara tagelda d-ittnefk sɣur Sidi Rebbi. Tanemmirt-ik a gma Idris, c'est que yeɛni ilaq ad nili axaṭer aqcic amecṭuḥ, aqcic amecṭuḥ ad t-naf yettimɣur, igemmum.

Mmi, tikli i yebɣa ad iddu d Lmasiḥ, d tikli vrimu i yebɣa ad yawi netta, sitadir ɣef wayen i yettwali deg ddunit, netta Lmasiḥ, maca akken i yebɣa ad yili, ad iddu yid-s. La réponse n Lmasiḥ, yenna-yas, Ma yella, ruḥ zzenz akk ayen tesɛiḍ, iwakken.

Tesɛiḍ cci? A Sidi Ṛebbi a k-t-ibarek. Mais est-ce que, Dda Muḥend agi asteqsi, est ce que ilaq d cci-ni ara ɣ-ikesben neɣ a nekseb cci? Xaṭer llan widak i ikeseb cci, llan widak i ikesben cci, llan widak i yettwakesben sɣur cci.

Anda la tumarkantini, anda la tcci-ines, inegger netta, inegger cci-ines, cci, i tu. Ma lukan amarkantini yeqbel yedda d Lmasiḥ, d acu ara as-iḍrun? Ilaq ass-agi yuɣal d yiwen ger tnac-nni n inelmaden n Lmasiḥ. Ilaq azekka deg ḥeggu yeḍmen umṭiq-is. Kagi tura ur neẓri ara ma yella yettwaslek neɣ ur yettwaslek ara. Parsku ddunit-agi si d icwa. Ddunit tebna sur d icwa. Et les choix neɣ tikwal ilaq ad nexdem. Même, même par exemple arraw n Zébédée imi qqaren dagi Yeɛqub akked Yuḥenna, nnan-as a Sidi,

Ufed-d ma deg wayagi-nni ad s-iniɣ tanemmirt i Dda Muḥend, tanemmirt a gma Idris ɣef uttekki-agi n dagla-nwen. Ad wen-d-iniɣ tanemmirt, ur tettut ara ad tabunim la chaîne-agi. Ma tebɣam ad aɣ-d ad aɣ-d-kontaktim daɣen, merḥba yes-wen.